Waw, yli gegin ar fi heddiw! Ond na nunlle arall yn gallu dod ond Aber Falls, ti 'di rhoid enw i'r distrellfa, a rhaid i cael joch bach cyn llochio rhaid. O, yes! Yli lliw ar hwnna! Waw, be gei di well? A ta be, oedd y caws teifi 'na'n mynd mor dda efo'r wisgi 'ma, dwi 'di ordro olwyn. Yli ar hwn. Fifteen kilos, caws teifi, 'di eidio'n bron i pedwar blwyddyn. Iawn ta, cacio e pepe amdani. Pasta ffresh i cychwyn. Mae'n rili hawdd i wneud. Blawd zero zero a jyst wneud fatha well bach yn y canol. Mor syml i wneud. Iawn ta, rowlio sleeves fyny. A fama dwi wedi rhyw hanner kilo o blawd. So am bob 100 gram o blawd, ti isio un wy. So nawn ni trio hwn efo pump wy. Jyst dechrau off efo fforc a wedyn dilo mewn a ddeith y do at ei gilydd. Chydig o nidio tan mae o fatha play-doh yna oddach chdi'n chwarae efo fatha kid a lapio fo mewn clingffilm. Sorted. Iawn Tats, barod am hwn? Nath o cymryd ages i fi carfio'r top 'ma off neithiwr. Yli ar yna! Yli ar y salt crystals 'ma ar y caead! Ohh! T'o' be', ti'm yn gor'o' mynd i Sbaen, ti'm yn gor'o' mynd i Ffrainc, ti'm yn gor'o' mynd i Italy, dim mwy am y cowsus gora' yn y byd, iawn? 'Dan ni yn Cymru yn cynyrchu rhei o'r cowsus gora' yn y byd, rhaid i fi ca'l blas arno fo, ia? A be' dwi lyfio am y caws 'ma, ia, ti'n gallu ca'l shards bach tena fel 'ma. A ma' jyst yn toddi ar tafod chdi, ia? Swn i'n gallu aros yma trw'r dydd! yn pigo'r olwyn caws ma a bita fo ia ond dim hynna pan o'n i isio olwyn iawn dwi mynd i iwsio hwn fatha bowlan a dwi'n gwbod dach chi'n meddwl e Chris ti'n iwsio olwyn o caws fatha bowlan ond granda hwn di'r bowlan mwya off the hook caws on caws action gei di. So i gychwyn dwi'n rhoi dŵr ar y tân A ŵan bod y do 'ma 'di chillio am chydig, mae'n amser wneud y pasta. Dwi jyst yn gwasgu fe lawr chydig gynta, cyn roi o trwy'r teclyn 'ma. Ac efo pasta ffres fel hwn, dim ond anner ryw dri munud yn y dwr. A jyst cyn i chdi feddwl, o'n i methu mynd â pethau mwy next level, Dwi llawn sosban bach o'r sample o'r Whiskey Next Level Aberfalls Blowtorch. Flambe amdani. A wedyn, flambe fewn i'r caws! Yes! Lle mae llwy fi? Rhaid i turbo charger. A strêt fewn efo'r pasta. O, mae yna noodles hir hynna. A beth sy'n pwysig rwan ydy defnyddio y dŵr starchy 'na o'r pasta. Ma' hwnna'n mynd i toddi y caws 'ma a neud sos rili cŵl. A bron iawn i fi anghofio rwbath rili pwysig, peppercorns! Jyst ca'l rei cyfa a crysho nhw dy hun. T'mod, ti ca'l mwy o fruitiness. A t'mod, gei di jyst crafu'r olwyn yn gwilod, gyd yn helpu'r sos. O, ma' hwnna'n barod! Lle ma'r wisgi? Iawn mêt! Iawn. Iechyd dda! Ma'r caws 'na mor intense efo'r umami a'r salt crystals 'na, ond ti'n rhoi dipyn bach o pasta